Minto bwairire, aise mogotoka naki mogendererete, naberete mbuya more. Onye tora like epage yane ya Facebook, please like it. Onye tora subscribe aria YouTube, subscribe. Ekio nekere egento ekeronge ogokora.

emeremo ende bagokora erababekere endagera emesa gose erue ere abana babo eschool fees but we are we are you know we are grateful buna bagotiga kera egento bagokora bacha gotogokia mbuya mono sana. So rero ntagete nkwanere igoro ya abanto togotara nabarabwo chisabu tobwate, infact ntaragenda are onye momanyeti abande mbaroo motamanyeti.

the mother is still living the siblings it is painful so young people nini togotaka gokwana na inwe naende amachuma nare ah, atari young people lakini abo nete gotegerere discussion yetu tari togokwana abasubati mbaro abake abasubati abange okonyora bako gokora bare ebinto bwango bwango ekero banyorire abana ya baonchoreri chi chinchera chiabo joana i see you baba

Omwana oyo gave me these earrings as a gift, ekero bare koonerigwa ebinto esukuru she ordered and these earrings came. Natwarire chi earring echi for those years mpaka bono. So this morning enachirusia inche gochibeka, narora tiga mbeke omogooko because I didn't have enough time, naira eshort cut nachibeka omogooko. Ekero nachibeka omogooko ekero ngochia gotaka ko- korigia, nanyora ng'a ne earring eyemo mbegete. Bono, mbwate bono. nabo obogima bore iga, nabo obogima bogocha oroche 30 years nagachire chi hearing echi, 30 years bono yansireire, equestion neri na ng'aki e hearing eye bono ntaete nachi ekina ng'aki igo nkonyegacha ndore gose ninyore eyende gose engonyetuguta ngore echinde. Abanto abange igo tokwenyora in bad relationships, igo tokwenyora nabasani ababe, igo tokwenyora nenyuoma embe, igo tokwenyora nechisabu chimbe, neba omwana omosenene neba omogaka neba abang'ina. Amasase narorire amasase akonywa amarwa agotinda abanto bagotinda ekeombe mochiete asegete ng'a togende out. Abasubati bamanya konywa abande mpaka baroka. Gwateba ng'a togende gochia iga iga. Amachuma onde ogoteba ng'a inche toraika gochia iga iga maate akarioki, mwa akario ako, mwagenda mwanywa amarwa kiabasireria buna ehearing eye yansireiri. Ehearing eye infact yensirereti pi, naende there is a possibility ng'a nabo ngokenyora gose tinkenyora. Ekero kiagosireirie obwate bad company, nabo kegogosireri pi, kegosireri pi tokerora, forever tindorora ehearing eye, nabo nere yagwa egari yanyetacha. a lot of us igo togo surround ourselves na abanto batabwati batari ko add value ase obogima bwaito. Okonyora ntobwate insecurities, kera omonto nabwate insecurities, ebinto mbire bono okonyora otari gokora buya, nsa chinde okonyora aye bono tobwati nonye mbese, nsa chinde bono aye nonye emeremo tobwati, yaani obwate emechando emeeenge. Abanto number one baria bagokobeka nse kabisa kabisa kabisa, na abanto baria moiboire na barabwo, chaka abana bamino, Omenye gocha abasani chi cousin, abasani baria mwachete na barabwo primary, abasani mwachete na barabwo esecondary, abanto baria bakomanyire emiaka emenge, nabo bagocha bakorusibonga points bagotebia ng'a pe ninki bono aratotebie, eh, oyo nimo omanyete korwa nyandoche ibere. Abanto baria korwa nyandoche ibere nabo bono bagocha bansareria erieta, onye nare konywa amarwa batebia abanto ng'a oyo nomonto orenge omorebi, oyo nomonto orenge omotayaya, omanyete nabo oranyore ngotayaya kwarenge. Ogacha Nyasaye agagokonya rituko rinde okarora ng'a yaya, tinkonya koumera abasacha isiko, tinkonya koumera abakungu isiko, tiga ntige tinyore oborwaire ntware efamiri yane. Bono gwaonchoreirie, kero gwaonchoreirie, abanto baria bono kwabeire ogotarana barabwo emiaka nabo bakonya koreta eriota erio banya goteba ng'a yaya, chiearing nabwate ibere, eh chiearing nabwate, eh, ba bring the past. tochake chirelationships chiabaibori, igo tobwate a- chirelationship chimbe na abaibori. Okonyora mama omino are konya gote ng'a aye tokoba togoisanera kende, tata omino onye ogote ng'a aye togoenda ande, aye omanyete abaibori kare mbanchete konya koragereria abana konya gokwara a lot of negative things mh. Mwamanya gocha siblings mwachaka gosigikani, siblings rivalry ya siblings nero bono egoita abanto gochia chimbera ime. Omosubati onde iga antebitie ng'a aka- akarigia chibese. Imanya eribwami sini, five million shillings, eribwami fifty thousand dollars. Momura omwabo akamoteebia, Oborimo mbore iga iga, inchuo, kora bwango bwango okore ki? Obogore bore prime obuya oagache is going to to return. Omosubati oyo akagenda for one k yaye retirement account, akarusia fifty thousand dollars, agachi transfer, aka mwana omwabo baraire ende eyemo. Omosubati oyio iga antete ng'a agaigwete buna nesiorori, fifty thousand dollars chionsi pi chiachiire. Momura oyio omwabo agoteba ng'a, ng'a naroche ng'a tiga ndagacha mwane manye gocha gokwagachera ekero nanyorire ekero abekire chiapartment, iga agochaka konyora erenti amanye koiraneria omosubati oyo omwabo. Igo even your own family can be bad company. Aya, enywe omo gwasoete gwakore 30 years, kwamenyire konyora omosacha oyo ogocha eyearing eyemo yagosereirie, oyo ogogoita kera rituko. Kwanyorire omosubati oyo kogosoa nyomba agokoburukani kera rituko. Kwanyorire omosubati oyo bono konya otakanywire maru iga akonywa amaru. Kwanyorire omosubati oyo konya otari koenda chi nabasani ebi ebiombe rero buna abasubati bakabwate chibese, babeire chidoctor, babeire chinurse, babeire chiengineer,

gose 20 years gose how many years kwatwarire omosani you know that this earring teri gocha koenda e, e, ng'ende nyagoetana na isika na earring eyemo ng'a ase eng'encho omwana oyo ang'ete chi earring echi ng'a bono tintageti ko- gotuguta earring eye earring eye omoeri na eubi erigerereti because eyende yasirire i cannot stay in a relationship Ere incomplete. Do you cover you? Eh? You, it's incomplete. You cannot s- keep looking hearing. Onye gote hearing ye ningiye sana. Eya mwabo yasire, kiagosireiri. Kwasoire nyuomo yagosireiri. Omokao orenge obwate bwa masikani ori kobeka chianga chingiya, ochakire konywa amaru bono, nkogamba ore are, tari korara nyomba. Yaani bono omokao omosubati kwanyuomete omuya, osirire buna hearing eye yasirire. omenye goikaransa aria, omenye korora orosari obogima bwao. Priorities. Rigia abanto babwate good priorities. Rigia abanto babwate a- friends bagokwagacha. Tobasa gotiga abaibori bao, tobasa gotiga abana bamino, tobasa gotiga abasani bao ba nyandoche ibere, tobasa gotiga abasani bane ba Kisii Primary, Abande nimbwate aberonge, nimbwate abasironga, nimbwate ab'Amerika, nimbwate ab'ekanisa, nimbwate ab'emeremo. Abasani tobwate ao ao ao, tobosa gotiga abasani kwakwaire along the way. Look in new opportunities, chaka gochenchia circle of friends. Rusia earring eyio otee ng'a yaya, earring eye eyemo tekoba. Erinyia eyemo in fact tekororekana buya ninyerete ogotoko konde ninye ebi ebu abasani mbari nonya kobaonchora iga nonya kobabereria they are always negative they bring you down mmh change friends okay change friends chaka gokora ebinto a little different naende abasani mbare ororo banchete goko lose chibonga point abasani mbare obwate okonyora barabwo mbari gokomenta bonga points barabwo egasi yabo nokonya gogotebia ng'a nebe yaani banchete negative talk. negative talk they don't add value aye you don't add value torochi eh kende nkeiyo ogotebia nyare ebe egotoko nakare okwo ng'aki kwaba kende nkeiyo ogotebia nyare ebe ng'aki enare koba oroki ng'a ninche enchie earing eye nyerete ogotoko konde tekogwenera eyasirire yasirire ninye beka ogotoko ki yasirire ki yagosireiri yagosireiri. Genda eduka gora egetabu, mbatebie boira, gora egetabu gekorokwa eplana, rigia eplana chaka korika ebinto biria otaete gokora, eye ne ekalenda, eplana eye neye ebwate chitariki, neye ebwate chipesi ase okorika notes, neye ebwate ase okorika thoughts, chiplana echi chire osiri in a way ekero obwate amang'ana aria gwacha achakire gogochera agogochera, amang'ana agogochera kwarika okorika gwoka.

Ogosoma kwamenyekure oro kwarika your your thoughts chitariki noyo chira chiverse noyo chire iga iga equote noyo ere iga iga omonto nare egasi yaye na ogotorikera ebinto ebi eh goto remind buna ng'aki ng'aki imbuku ki ogosoma rero alafu insaa nerikire ng'aki what am I grateful for eh. Every day okorika kera rituko egetabu eke ekerikire ekero otagabwati ribaga nabo okoba torika lakini chitariki nonya chira ebuku nonya era kwamanya koboria ng'aki inki rero ogwakera Nyasaye mbuya mono so that means you're going to have gratitude okay eki ne ekie spiritual. Goals, egetabu eke omonto oyo nachete akarika eartist ekarika e egateba ng'a bono egetabu eke nkorikera abanto batware goals, goals na ekero ogoikaransa kwarika ebinto buna ng'aki. Ewiki egocha ntaete nkore iga, chiwiki ibere nkore iga, chiwiki isato nkore iga, omotienyi nkore iga, omwana nko omwaka nkore iga mh, you understand? This is goals yeah? Make future better yes, the only way you can know your future how it's going to be it's by planning. Chinoti echi bono moigwete ngokwanera chipointi echi, echi e- echire ase egetabu buna eke, this book was five dollars. Nelson Mandela iga agoteba ng'a it seems impossible until it's done, everything looks impossible lakini ochake gokora ng'ora ng'ora, ochake ko eliminate abasani aba ababe, abasani aba bakonya gokobonga points, omokungu okonya gokobeka down, omosacha okonya gokobeka down, you have to try and change your environment. Egetabu eke is four four dollars, na onde iga tebe bono igaa chinotes ekero ntaete gosoma.

Naende korwa magega aga ande ndigete naende chipointi aa bosio ne chipointi chiria ntagete gochia ebinto nkowork on. Eke negetabu tokie gotake notes eh, kwarorire? Onye gotagete otware erelationship engiya goika otware trust, onye gotagete o- ounderstandie omonto buya motware erelationship engiya moigwane goika motware understanding, onye gotagete otware erelationship engiya goika obe caring. Toroche chipointi chiane nonya ndigete iga iga nanye koinyoria. Onye gotagete momenye na omonto buya accept the person. Okay? Ebinto binde obe- toganetie nokoba socialize kwaenda isiko aa kwaigwa ng'a ng'ai ekina gekare. Ekero kwanyomirete emineti mobere na mokao nyomba, ekero kwanyomirete tari emineti mobere na omosacha oo all the time. Emotionally, nobwate planning, spiritually, financially chibesa eria ngokorosia, chibesa eria ngogosave, eh, chibesa eria ngokoa abanto, chibesa eria ngokorwa ase ekanisa, ebinto ebi bionsi birooche ebitabu ebi bono mbwate ebitabu ang'e bine, ebitabu ebi nkonya goetanana nabirobio ase nkoikera nainyore egento nakora ki, narika, eh, onye na amache, onye kobwate obwate weight issues, onye na amache, imoki genda gora ethermos. beka amache, eh, genda gore onye nechae otagete gochaka konywa every month, genda gore ethermos beka amache, eh, beka echae, onye ne ne chinchugu, buna inche ng'anchete chinchugu, chinchugu echi kwanza nachigorete korwa eduka ya omogusii ekoroku Mzalendo Jas City, onye ne chinchugu otagete kora koragera buya ehealth engiya, genda gore econtainer beka chinchugu chiao, eh, ebinto biao bionsi bionsi, lunch, lunch onye gotagete ochake koragera buya, bogorie amaemba ao.

Kere onde na Joan inki togokwana? Last week tokaumera na Mwanyarebe inki twa twebundisa. Ewiki eri tokaenda nare tokaumera na Mwanyarebe inki twesomia. Omwaka oria omogima nkabera na Abduli omwaka omogima inki Abduli ankonya. Omwaka oria nkabera na momura ominto okonywa amarwa onye kongorera amarwa inki momura oyio omino anya gogokonya. Naende abanto amo okonya gotomerwa chibesa. Onye mosubati omino momura omino okonya gogotomera chibesa bori na oborema. Abanto baria babwate chibesa abande bakoenda bachia korigia chibesa chiria, tiga kweremaria, oria noborema, Nyasaye oyio, choose your friends wisely. Tari abanto baria bakonya gokobeka down bagokorusia bonga points eagera gwachia konywa amarwa, ntobwate insecurities that put us where we are, onye kobwate abanto bakonya go magnify your insecurities ng'a oo, Penina ne earring eye ime akobeka sikuizi, eeh.